Wel, um, mae'n ddrwg gen i bod fi heb uh, wneud un o'r fideos mewn wythnos dwytha. Mae wedi bod yn bythefnos brysur iawn uh, yn draddodiadol pan mae'r Senedd yn codi am wythnos fel oedd y, oedd y Senedd wedi wneud wythnos dwytha. Mae'n golygu mod i'n cael wythnos yn yr etholaeth, ond yn anffodus, oherwydd y swydd newydd sgennau yn y Weinyddiaeth Amddiffyn a hefyd y ffaith bod sganddon ni ddim mwyafrif yn y Senedd, mae rwy'n yn ffeindio ei hun yn gorfod uh, gwneud ymweliadau tramor uh, yn ystod y cyfnod da ni ddim yn eistedd fel Senedd, felly dechrau'r wythnos dwytha mi ffindies i fy hun yn Berlin, yn Oslo ac ym Mharis efo y Gweinyddiaeth Amddiffyn. Ac mi gesh i sawl cyfarfod, digon difyr a deud y gwir, achos wrth gwrs os dach chi'n darllen y penawdau newyddion mae'n ymddangos bod yr holl broses Brexit yn broblem, fod yr Undeb Ewropeaidd yn styfnigo, fod Prydain yn methu penderfynu be ma nhw isio. Ond tu ôl i'r llenni yn sicr yr hyn o'n i'n ffindio oedd bod 'na frwdfrydedd dros barhau i weithio'n agos iawn efo Prydain, yn sicr felly yng nghyd-destun yy amddiffyn a diogelwch. A ac mi oedd hynny'n neges ddoth yn glir iawn ym Merlin ag ym Mharis, felly os rhywbeth mi oeddwn i'n gadal y cyfarfodydd hynny yn teimlo chydig bach mwy cadarnhaol na dwi 'di bod yn neud o fod yn darllen y penawdau newyddion. Ac yn sicr oedd yr ymweliad â â Oslo yn pwysleisio y mater hwnnw, Oherwydd wrth gwrs, dydy Norwy ddim yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, ond mi oedden nhw'n teimlo fod o'n bwysig iawn fod dylanwad Prydain yn parhau er mwyn sicrhau fod yr ymwybyddiaeth fod angen i weithio gyda'n gilydd o ran diogelwch Ewrop a hefyd sicrhau bod 'na amddiffyn cadarn mewn lle yn Ewrop. Mi oedd Norwy o'r farn bod dylanwad Prydain yn allweddol i hynny. Felly, mae 'na wahanol bwyslais yn dibynnu ar y math o drafodau sy'n digwydd, ond yn sicr, dio'm i gyd mor negyddol â mae'r wasg yn trio'i gyfleu. Ar ôl y tri diwrnod yna, mi ddosh i nôl i'r etholaeth, dau ddiwrnod prysur iawn yn yr etholaeth yn trio dal fyny ar be' swn i 'di neud mewn pump diwrnod fel ara- fel arfer. Mi gesh i gyfarfod yy gadarnhaol iawn efo Gareth Jones, yy Arweinydd Cyngor Conwy a hefyd y Prif Weithredwr, a trafod amryw o betha, ond yn benodol, wrth gwrs, y broblem gynyddol sy'n wynebu Cyngor Conwy o ran cyllid. Yym, maen nhw, wrth gwrs, ar hyn o bryd yn trafod be fydd y cynnydd yn y treth y Cyngor. Rŵan, fel Ceidwadwr, dydw i ddim eisiau gweld dim cynnydd yn nhreth y Cyngor, ond does 'na ddim amheuaeth fod yr fformiwla gyllido sy'n cael ei gweithredu gan Lywodraeth Cymru yn fformiwla sydd yn cosbi ardaloedd cefn gwlad, ac mae o'n hurt fod y fformiwla hwnnw'n trin Conwy yy fel ardal yn dreddol, y mae unrhyw un sydd yn ymwybyddo efo ymwybyddiaeth o ddaearyddiaeth ardal megis Sir Conwy yn gwybod yn iawn fod mwyafrif helaeth y sir yn wledig ac eto mae'r Cyngor yn gorfod darparu ysgolion a gwasanaethau yn yr ardaloedd gwledig yn yr un un modd â'r ardaloedd trefol a mae yna rywbeth o'i le yn y marn i efo fformiwla gyllido ar gyfer llywodraeth leol sy'n golygu bod dinas lewyrchus sydd yn tyfu ac efo poblogaeth ifanc megis Caerdydd yn derbyn cynnydd yn yr arian maen nhw'n gael gan Llywodraeth Cymru, tra bod y sefyllfa yma yng Nghonwy yn gwbl groes efo Conwy yn cael un o'r setliad mwyaf siomedig o unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru. Ac felly mae pobl yn trio rhoi bai ar hyn pan fydden nhw'n cael eu bilio treth y cyngor. Mi fydd y cyngor lleol yn cael y bai, mi fydd 'na rei bobl yn trio pwyntio'r bys tuag at San Steffan. Ond y gwir plaen ydi fod y broblam 'dan ni'n wynebu yma yng Nghonwy yn gyfrifoldeb llwyr ag elw i benderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i gael fformiwla mewn lle sy'n cosbi ardaloedd gwledig, ac yn her i'r Blaid Lafur yn lleol y du iddyn nhw godi'r mater yma efo Carwyn Jones, i harweinydd nhw ydi Carwyn Jones, i fformiwla nhw ydi'r fformiwla yma sy'n cosbi Conwy, ac yn hytrach na clochdair am ddiffyg cyllid o San Steffan, sydd ddim yn wir, Wedi'r cyfan mae Cymru'n derbyn 119 punt am bob campyn sy'n cael ei wario yn Lloegr. Y gwir ydi bod y fformiwla dosbarthu arian o fewn Cymru yn annheg i ardaloedd gwledig ac yn fanteisiol iawn i'r ardaloedd trefol hynny yn ne Cymru sy'n digwydd bod yn pleidleisio i Blaid Lafur. Yn dilyn y cyfarfod hwnnw mi ges i surgery brysur iawn ac o'n i'n teimlo bod i, mod i nôl ar ben pethau yma yn y swyddfa cyn dychwelyd i Lundain. Wythnos yma yn Llundain mae 'di bod yn fat- yn wythnos arall brysur yn y weinyddiaeth amddiffyn, mi gesh i'r y sefyllfa od o fod yn yy yn siarad efo nifer helaeth o uwch swyddogion yy Lluoedd Arfog Ffrainc, yy a mi o'n i'n tynnu coes nhw bod yy bo' fi'n eitha hyderus bo' Cymru mynd i barhau efo record well na'r Ffrancwyr yn y gema yn erbyn yn gilydd, yy on' mi oedden nhw o leia'n cytuno efo fi bo' Cymru wedi sgorio cais yn erbyn Lloegr. Mi fuesh i hefyd yn cadeirio yy cyfarfod o gorff o'r enw Defence Equipment and Support, sydd yn gorff sylweddol iawn sy'n darparu gwasanaethau gweinyddiaeth amddiffyn, ac mae'n wir i ddeud, bob tro dwi yn cyfarfod efo nhw, yy, ma' rwy'n yn ymwybodol o ymrwymiad y gweithwyr i sicrhau fod y Lluoedd Arfog yn derbyn y gefnogaeth sy'n angenrheidiol, felly cyfarfod difyr ac adeiladol. Ac wedyn dydd Iau mi gesh i'r y fraint o fynd lawr i Plymouth i weld be mae'r llynges yn neud yn y fan honno, gan gynnwys glanio ar gefn frigates yym a hynny mewn helicopter. I rywun sydd yn ofn uchder mi oedd o'n dipyn o her, ond mi oedd 'na rwbath eitha cyffroes yn y peth hefyd. Ond mi oedd o'n ddiddorol iawn gweld y modd y mae y y y y Lluoedd Arfog a'r a'r llynges yn benodol yn cynnal gymaint o swyddi o safon mewn ardal gymharol yn Ddiarffordd megis Plymouth, sydd wrth gwrs yn agos iawn i Gernyw, felly ymweliad difyr iawn â Gwerth Chweil. Mae'n ddydd Gwener heddiw, dwi'n ôl yn y swyddfa, dwi wedi bod yn cyfarfod amryw o etholwyr, a un o'r materion sydd ym mhoeni fi ydy'r yr her sy'n gwynebu ein cartrefi gofal ni, boed hynny'n yn ddiffyg llefydd mewn cartrefi gofal mewn ardaloedd yr etholaeth yma lle mae pobl yn chwilio am wasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, neu'r cynnydd sylweddol mewn costau i bobl sy eisiau gofal ar y glannau. Mae'n amlwg bod gennym ni her o ran natur ieithyddol ac natur oed yr ardal yma ac mae'r her honno'n dod trwodd rŵan yng nghyd-destun cartrefi gofal a mi fydd hwn yn bwnc y byddai'n dod nôl ato fo yn ystod yr wythnosau nesaf oherwydd dwi'n credu bod o'n broblem gynyddol i deuluoedd sy isio cael gwasanaeth o safon yma'n lleol am bris profiadwy ac yn ddelfrydol trwy'r iaith maen nhw'n ddewis, felly mi fyddai'n adrodd yn ôl ar hwnnw yn bellach. Felly am y tro, dwi'n gobeithio byddai'n gallu gwneud un arall o hyn wythnos nesaf, dibynnu ar brysurdeb debyg iawn, ond dwi'n gobeithio fy hynny rhoi rhyw gip arna chi o beth dwi wedi bod yn neud dros y bythefnos ddwytha.